kino ndagĩtarĩ etagwo francis kagwe na ndikwenda kũmũgweta no ndĩrenda reke egwete agĩtũra kũrĩa umĩte kuma hau rĩ eh, kuma rĩ- rĩrĩa twĩrĩgĩrĩire nĩ mwakorirwo mũkĩũria ciũria nyingĩ mũno na tũti- tũtikorwo tũkĩhota gũcokia ndĩrenda mũthĩ tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũgĩthiĩ na mbere gũcokia ciũria icio nĩguo tigĩrĩre we wanoria kĩũria na wakorwo ũkĩona anja na wakorwo ũgĩteithĩka ndagĩtarĩ eh, kĩrore kamera no kĩgeithie mũrori kĩmwĩra kũrĩa ũrĩire eh, kamũrĩ tũmũcokeirie ciũria iria oririe last time ndakwĩithia mũno mũno rero ritũ arĩa othe maratwĩrorera mangĩtũtirĩ na ũru Ĩĩ. tũrĩ o kũrĩa alfa Mhm. Ah, no tũrakĩruta wĩra no tũrarigitana Ĩĩ. Ah, otherwise ah, nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa gũcoka kũndũ gũkũ Mhm. na nĩgetha tũkĩhote kũrora issues

ũhoro wa gwĩkĩra mask maũndũ maya ngwĩciria nĩ tũkoretwo tũkĩarĩrĩria haha Ah, na no wega andũ makĩendelee gwĩ take precautions Ah, o makĩendelee na shughuli ciao cia kawaida Okay. Mm. thengi muno ndagĩtarĩ na thengi muno nĩ ũndũ wa- eh, nĩ ũndũ wa gũka rĩera rĩrĩ tũkorwo tũkĩingĩrĩra ciũria-inĩ iria tũtakorwo tũkĩhota gũcokia last time na tondũ nĩ nyingĩ rĩ Mm. eh, reke twambĩrĩrie nacio

rĩmwe mathugumo makwa makoragwo me ma rangi wa ngoikoni kana orange eh, na akoria kana rĩmwe eh, mathugumo ma blue Mm. akoria hĩndĩ ĩngĩ nĩ koragwo akĩigua ruo Mm. hĩndĩ ĩrĩa eh, marona na mũthuri wake Mm. nginya a- a- ndeto ĩyo ĩgatigĩrĩra rĩu ona ndarĩ na ona ndarakĩenda gũkorwo makĩona na mũthuri wake Mm. akĩũria thĩna ũgĩkorwo wĩ kĩ Mm. Mhm. Ah, ngwĩciria ũcio na thĩna twĩtaga ah, vesical ah, uh, vesco uh, te- tene- vesco tenesmus vesco tenesmus Mhm. Uh, haha nĩ harĩa uh, mũndũ akoragwo na kana ndahotaga kuonoria Mm. uh, uh, mathugumo mothe kuma harĩa thũngĩ-inĩ Aha. nĩ tuga nĩ akoragwo na uh, incomplete uh, yani ndarahota kuonoria mathugumo mothe vesco tenesmus Mm. Ah, angĩkorwo mathugumo make nĩ ma orange Mhm. ah, ta rĩu ũguo arerethera Mm. ũguo nĩ kuga atĩ ah, rĩngĩ no akorwo ena thĩna wa dehydration Ah, otherwise ah, bado no akorwo ena infections Yeah. no akorwo ena UTIs Mhm. Ah, generally UTIs nĩ arĩ kĩndũ twĩtaga ah, ah, cystitis Mhm. cystitis ĩrehagwo nĩ bacteria Mm. tũmĩtaga Escherichia coli kana E. coli Mm. ĩno nĩ common mũno harĩ atumia

ah, na no akorwo akĩ experience ruo mũno rĩrĩa maronana na, na mwendo wake Ah, gũkorwo na kĩndũ twĩtaga ah, sexual dry, ah, I mean, ah, vaginal dryness Mm, kana kwaga ah, lubrication mm, kwaga lubrication mm, ah, nĩ gũtũmaga atumia aingĩ mũno Mhm. makagerera ruo rĩrĩa maronana ah, na their partners mm, na vaginal dryness Mhm. nayo nĩ rehagwo nĩ indo kadhaa mm, Kĩndũ kĩa mbere no akorwo na hormonal issues. Ĩĩ. Ah, ah, he hormone twĩtaga estrogen. Estrogen nĩyo ĩkoragwo ĩ responsible Mm. ah, na kũ induce Mhm. nyamũ iria twĩtaga Bartholin glands Ĩĩ. nĩgetha ah, ĩgakĩhota kũ excrete kana gũ facilitate lubrication. Mm. Ah, no akorwo ena kĩndũ twĩtaga greater vestibular cyst. Mhm.

ya mutumia Yeah. and the sexual desires kũigua nĩ arabatara mũthuri wake Eh, ũguo mũndũ ũrĩa korwo bado ena severe stress Mhm. nĩ kuga the process ĩrĩa no korwo ndĩraran ũrĩa kwagĩrĩire Mhm. Ah, watukania rĩu ma- maũndũ maya mothe Mhm. Ah, ruo rũrĩa Mhm. ah, rĩngĩ ena stress Mhm. ah, mũndũ ũrĩa no akorwo akĩgerera kĩndũ twĩtaga sex phobia Mhm. sex phobia nĩ kĩguoya kĩho Mhm. atĩ ona ndangĩenda ona kuona mũthuri wake akĩ Ĩĩ. akĩmũkuhĩrĩria kana akĩmwĩra ndeto iria Mm. maũndũ maya mothe ah, bado no marirĩte na kĩndũ twĩtaga sad kana sex aversion disorder Mhm. sex aversion disorder Mm. Ah, mũndũ ũyũ kana mũtumia ũrĩa ah, akoragwo eh, ahingĩte ũhoro ũrĩa biũ Mhm. Ah, ndangĩenda ndangĩenda kĩ ndangĩenda maũndũ marĩa Mhm. Ah, generally no njuge mau nĩmo mathĩna marĩa rĩngĩ angĩkorwo akĩgerera Mhm. Ah, na no wega arorwo maũndũ mau mothe ndagweta Mhm. nĩgetha specifically tũmenye ũrĩa abatiĩ kũrigitwo Mhm.

Ah, maundu maya mothe ni ma contributaga ah, kugia thina uria wa ah, sex aversion disorder na sex aversion disorder ni thina umwe uthukagia micii mingi muno tondu ah, ah, from the fact that mutumia uria ah, ni ukorwo akionania ndarenda uhoro wa muthuriwe athuri ingĩ nĩ magĩaga na mentality atĩ hihi no anga mũtumia ũyũ areka atĩ arauma nja and most of the times ũgakora tiguo Ĩĩ. koguo ũgakora rĩngĩ mĩciĩ mĩingĩ mũno nĩ ĩrahagana nĩ ũndũ wa kĩĩ nĩ ũndũ wa, wa, wa mĩrimũ ta ĩyo na, na nĩ ũndũ rĩngĩ mũndũ ũcio ah, kana the, the, the other partner ndare- nda- ndaraelewa Ĩĩ. ndara understand Mm. atĩ eh, mũtumia wake ena kĩ Ena- ena- ena thĩna Mhm. no maya mothe nĩ maũndũ marigitagwo hormonal issues Mm. ũndũ ũcio no oke tũmũrore tũrore specifically thĩna wake nĩ kĩ

Mm. akoria thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ na ingĩteithĩka atĩa Mm. Mm. Uh, thĩna wa frequent urinations Mm. uh, naguo nĩ thĩna ũkoragwo kana ũngĩcontributwo nĩ maũndũ maigana ona Mm. kĩndũ kĩa mbere uh, nĩ thĩna wa diabetes Mm. tũmĩtaga diabetes insipidus Mm. diabetes insipidus Mm. haha nĩ harĩa uh, mwĩrĩ Mm. uh, kana mũndũ ũrĩa uh, nĩ akoragwo na thĩna wa kũbalance Mm. uh,

Rĩngĩ mũno ndagĩtarĩ eh, na ũcio tũgakĩoka nĩ ma- nĩ tũgũ- nĩ tũgũkorwo tũkĩmahe namba yaku nĩguo magĩkorwo magĩgwetha he mũno ũria atĩrĩ ha ndagĩtarĩ mwangi na ndagĩtarĩ mwega niĩ nde- nde- ndehingũrire mwana wakwa wa mũico kana ndaciarire mwana wakwa wa mũico mwaka wa 2013 na kuma hĩndĩ ĩyo ngoretwo ngĩtũmana cindano ya depo nginya last year nĩguo mwaka wa 2019 Rĩu kuma ndute cindano ĩyo rĩ eh, nĩ akoretwo akĩona kahinda gaka ka mweri eh, eh, na- mũno atĩ o kuma eh, thutha wa o- thutha wa wiki ĩmwe kana igĩrĩ nĩ akoragwo eh, agĩko- agĩkorwo na kahinda ka mweri Mhm. akoria na akauga ona ona nda ndirahota ona ndirahota kuoha nginya nda akia akatũria ndagĩtarĩ thĩna wakwa wa ũgĩkorwo wĩ ũrĩkũ na nĩ nda- na nĩ family planning ĩrĩkũ kana njĩra ĩrĩkũ ya gũbanga ũciari njega nake Mhm. ngwĩciria ndanathomithia ũhoro wĩgiĩ family planning methods Mm.

Depo nĩ ĩkoragwo na mathĩna maingĩ. Na Depo nĩ tuonete nĩ ĩkĩgia atumia ah, tondũ wa kũrehe ũhoro wa hormonal imbalance. Specifically, nĩ ĩreducaga ah, ah, estrogen na progesterone hormones. Ehe. Na mũndũ ũcio no akorwo na thĩna mũno Ĩĩ. nginya wa kũnyita mwana nĩ tondũ wa hormones iria gũkorwo ci imbalanced. Homoni iria no ciĩcokie to the normal levels cio cienyewe, na rĩngĩ nĩ iregaga ikabidi eh, tũci- tũcicokie kana tũciforce Mm. iria twĩtaga hormonal balance Mhm. Mm. Ah, gwĩciria no atũcerere Mhm. ambe ĩkwo hormonal profile Mhm. and after that nĩ ekũhota kũrigitwo Mhm. na gwĩciria hihi no a- ngĩhota gũkĩnyita nda kana kũgĩa mwana ndagĩtarĩ kĩndũ tũmaga cindano ĩno ĩgĩ- ĩkorwo atumia aingĩ makĩraramĩka tondũ nĩnyonaga makiuga ĩhĩ nĩ ĩratũma nũre Mm. sijui nĩ ĩratũma eh, anga njĩke atĩa eh, njage bata na mũthuri thĩna ũrĩa ũkoragwo uga Eh, ah, hom- hom- ah, it's- it's a hormonal ah, form of family planning Mm. na nĩ tondũ wa gũthũkia kana kũalter the hormonal levels maũndũ maya mothe Mm. ah, kana side effect iria ciothe atumia aingĩ nĩ makoragwo magĩcigerera but all the same ti atĩ nĩ kuga uh, family planning methods ona iria ingĩ itikoragwo na na side effect Ĩĩ. na nĩkĩo njugire atĩ every uh, every person nĩ harĩ family planning method ĩrĩa ingĩmũfit kĩ kũrĩa kwagĩrĩire na Ĩĩ. ĩgakoragwo ĩ very important before mũndũ amĩkĩte decision ya gũtũmĩra any form of family planning

but all the same ah, nĩ twaugire mathĩna ma premature ejaculation kana PE Mm. nĩ marigitagwo Mm. tũkarora okorwo nĩ ta sensitivities Mm. tũkona ũrĩa ah, sensitivities Mm. iria ingĩcokio thĩ Mm. okorwo nĩ drivers tũkona ũrĩa cibatiĩ kwambambatio Mm. and then after that thĩna ũcio ũka- ah, ũgakorwo mwehereire Mhm. Mm. tũkĩringana na masturbation nĩ tondũ nĩ tũhutĩtie mũno rĩ na eh, ndona tũkwaria eh, twacokereria rĩ eh, he mũirĩtu wa ndũmĩire message hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thimũ-inĩ yakwa mũgana kũgera kawaru akĩnjũria atĩrĩrĩ mwangĩtoria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ atĩ boyfriend yake na nĩ andũ we makinyĩtie mĩaka ĩho ĩkuĩtwo ya andũ agima atĩ nĩ akorwo akĩmasturbate na akoragwo akĩmwĩra atĩ ekaga ũguo

atĩ ona mũndũ ũrĩa no a- no akorwo eh, nĩ egũ complete the first round but after the first round mũndũ ũcio akaga kĩ akaga election biũ Ah, ndangĩhota kũgĩa na another election so masturbation ti ũndũ mwega na ti ũndũ mwĩtĩkĩrĩku ona ah, in the society we ndeto ĩyo nĩ ya makia na ĩnĩ tũgũkĩhoka andũ nĩ magũtiga nĩ magũtiga eh, maũndũ mau onokorwo eh, anyway onokorwo we wakĩrĩho rĩ he maũndũ eh, andũ matabatiĩ gũthiĩ na mbere mũno tũrore kĩũria kĩngĩ haha nake ũyũ aroria ndagĩtarĩ na mwangi Mũrĩega. Thĩngĩthire ndagĩtarĩ mũno. Eh, niĩ ngoretwo ngĩhũthĩra ndawa cia eh, high blood pressure na mũrimũ wa cukari nĩguo diabetes na eh, thutha wa ndeto ĩyo rĩ eh, agĩtigana nacio no rauria ithaa rĩrĩ rĩ eh, nĩ njokete eh, mathĩna mũno macokete na ũru mũno na agakorwo nĩ ahĩnjĩte mũno akĩrwo ndagĩtarĩ eh, Ehe. ndagĩtarĩ ndĩna nginya thĩna wa roho aroria agĩteithĩka atĩa Eh, thĩna wa ngoro that is Eh, Ah, ũyũ nĩ mistake nene mũno andũ mekaga mm, ũngĩkorwo wĩna thĩna wa cukari Mhm. kana high blood pressure Mhm. na wambĩrĩrie ndawa iria ndagĩtarĩ cia kũmanage mm, nĩ mahĩtia mũno gũtiga ndawa icio na Mhm. andũ aingĩ nĩ mekaga mistake ĩyo mm, mũndũ ageciria nĩ ahona tondũ rĩu ũyũ arauga atĩ we nĩ onete to ka sawa no nĩ kũrĩ tũ- kĩndũ twĩtaga rebound hypertension kana rebound ah, ah, rebound of diabetes Ĩĩ. na mathĩna maya mokaga na bunjo mũno Ah, in fact thĩna ũyũ no ũke ona kũgũithie mũndũ Mm. tondũ nĩ mokaga na bunjo mũno rebound hypertension Ah, Nĩ ndaugire haha atĩ mũndũ angĩkorwo ena mathĩna ma high blood pressure kana mathĩna ma cukari, nĩ marehaga mathĩna marĩa ndetire haha macrovascular complications. Macrovascular complications, na rĩu haha harauga ũhoro wa the cardiac side effects. Ah, ona no akorwo bado na renal complications Ah, rebound hypertension Mm. no imũrehere thĩna wa ngoro ũguo arauga na no ũmũrehere nginya thĩna wa kidneys Nĩ- Ah, ngwĩciria ndathomithirie na ngiuga atĩ nĩ kũrĩ ndawa njega tũhũthagĩra Mm. ah, kũ- kũ- kũnina mathĩna maya Mm. mũndũ ũrĩa ndagũbatara gũtigana na ndawa iria cia management nĩ- Ah, nĩ akwendelea na ndawa iria cia management Mm. o bado akiendelea na ndawa ici ingĩ Mm.

Ah, ririkana ndathomirie ũhoro wa cells twĩtaga islets of Langerhans ici nĩ cells cikoragwo harĩa pancreas-inĩ rwariũngũ rwariũngũ Mhm. na nĩcio ikoragwo ciĩ responsible Ĩĩ. na gũthondeka insulin Mhm. insulin ngiuga wĩra wayo nĩ kũhingũra cells cia mwĩrĩ Mhm. nĩgetha ihote gũconsume cukari Mm. Ah, mũndũ ta rĩu wĩna diabetes type 2 ndaugire ndarahota gũ secrete insulin ya ya kũigana Ĩĩ. Ah, na meshashrin rĩu ĩteithagia kũ regenerate Mm. cells iria Mm. the islets of Langerhans Mm. na mũndũ ũcio akahota gũ secrete Mhm. ah, enough levels of Yes. insulin Mhm. meshashrin Mm. bado no ĩteithagĩrĩria

Eh, heh, kaĩ kĩrakĩra ihu kĩrakĩra atĩ niĩ na niĩ ngoretwo eh, ehe, ehe, ehe. ngoretwo ngĩhũthĩra eh, ndĩ na mĩaka ĩrĩ na ngoretwo ngĩhũthĩra ndawa cia cukari nĩyo ndawa- diabetes na na mwaka ũmwe ũbĩte eh, akoretwo na thĩna wa nda atĩ ndararĩa wega Eh, akoria atĩrĩ niĩ ndĩrambirie gũkorwo ũyũ nĩ mũndũ rũme ena weak erection kana mwĩrĩ wake rĩ ũgakinya nĩ hĩndĩ ya gũthiĩ Amerika nĩguo mũnji ũngĩra karua kenjĩra rĩ ndũrakorwo ũgĩũkĩra ũrĩa ũbatarĩte atĩ ũkinyĩte handũ atĩ rĩu nginya ona ndĩra- ona ndara- mwĩrĩ ũcio ndũrakĩhũra ona hanini hũthĩre ciugo icio atĩ no ũkorwo nĩ nĩ mathĩna ma ndawa icio na abatiĩ gwĩka atĩa tondũ rauga ũhiki wake hmm, wĩ mahiga-inĩ na rauga mĩaka ĩyo nayo ti mĩingĩ Mm. ena mĩaka mĩrongo ĩrĩ na ĩnana Ah, ngwĩciria hihi ah, but we can confirm no akorwo arahũthĩra hihi ndawa twĩtaga sulfonel urea Mhm. sulfonel ureas Mm. no ndawa ihũthagĩrwo nĩ nĩ arwaru a cukari Na nĩ ciũkaga na mathĩna ma nda mũno. Ah, Salmonella ureas nĩ nĩ- nĩ- nĩ itũmaga mũrwaru akorwo na bloating Ĩĩ. na ona gases na ona loss of appetite nĩ aremagwo nĩ kũrĩa. Salmonella ureas nĩ ĩthũkagia ngoro bado. Ĩĩ. Ah, o ta ũguo ngoretwo ngiuga haha, ndawa nyingĩ iria andũ makoragwo makĩhũthĩra nĩ cia gwĩka management ya Ĩĩ. cukari. Ah, na ndaugire atĩ ah, kana ona no ndakorwo ndauga haha atĩ nĩ kũrĩ ndawa njega arwaru mangĩhũthĩra Ah, mũndũ ũcio nĩ akwenderea na ndawa ah, nĩ akwenderea na hyperglycemic ah, tablets iria ibatiĩ to nginya ahũthĩre ici sa- sulfonylureas no tũrore better options Enderee gwĩka management o bado akĩhũthagĩra ndawa iria ingĩ ta Mesha-Shree na nĩ akũhota gũkorwo akĩ regenerate the pancreatic cells uh, and at the end of it maybe 8 to 12 weeks mũndũ ũcio no akorwo uh, acokete sawa sawa uh, microvascular complications Ĩĩ. ĩyo nĩyo uh, kana nĩyo side effect ĩrĩa aragerera ya ndawa iria microvascular complications Harĩa ndaugire, cukari ũrĩa nĩ ũgũthaga tũmĩkiha tũrĩa tũnini. Ĩĩ. Tũmĩkiha tũrĩa ah, tũtwaraga thakame harĩa ah, ũndũrũme-inĩ. Nĩtuo nde- eh, ndetire corpus cavernosum. Ĩĩ. Ah, na ũngĩtũgũtha mũno ah, no ambĩrĩrie na weak erection o ta ũguo are- arerethera weak erection na cukari ũrĩa ũngĩgũtha tũmĩkiha tũrĩa biũ nginya tũnyitane no twage gũ coordinate thakame Ĩĩ. ona hanini hatirĩ thakame gũkinyĩra kĩ Ah, the erectile tissues na nĩ kuga mũndũ ũcio o to ũguo arauga hau ndagũkorwo na any erection kĩga gĩake gĩtingĩhota kũrũgama Ah, and for that ah, reason ah, nĩ ma mũciĩ wake no ũkorwo wĩ hatĩka-inĩ Mm, but maya mothe nĩ mathĩna tũngĩ revert nĩ mathĩna ma- ma- ma- mathondekekaga he mũndũ ũria atĩrĩ haha ndagĩtarĩ mwagire na ndagĩtarĩ mũrĩega akauga niĩ tuonana na mũthuri wakwa rĩ thutha wa kä rä a tå ngä gä ta arä kia nyambagia kuga ta ndä racinwo na wacwa akoria thä na å korwo wä kä Ah, acio erĩ mena infections mũthuri wake no akorwo ndarĩ na any sign Ah, mũthuri wake no akorwo e sawa gũtirĩ ũndũ ũyũ araigua no mũtumia ũrĩa nĩ- nĩ ara- nĩ- nĩ arahota kuona some of the signs of infection tarĩu ũguo arauga ũhoro wa kũigua gũcinacinwo Ah, no akorwo ena ndeciria maya mothe nĩ maũndũ ngoretwo ngĩthomithia haha Mm. ndeciria nĩ harĩa araigua ruo agĩthuguma Mm. no akorwo ena pelvic pains pelvic pains nĩ kũigua ruo haha nda-inĩ ya thĩ Mm. Ah, no akorwo ena low back pains Ah, rĩngĩ ũngĩmũria wega nĩagũkwĩra maũndũ maya mothe nĩ ageragĩra Ĩĩ. gũturwo nĩ mũgongo wa thĩ Ah, maya mothe nĩ mathĩna maumanaga na infections and especially UTIs Angĩkorwo ti the most common UTIs ĩrĩa ndĩmĩtire eh, uh, cystitis Mm. then uh, uh, the other uh, so many common forms of urinary tract infections Yeah. uh, pathogens cia tumia mũno ma- ma- macio ya cioro-inĩ Mhm. macio ya cioro-inĩ magĩteithia Mm.

Uh, ũrĩ ũkaga manyua ndawa mm. ũkehera thutha wa kahinda ta wiki igĩrĩ ũguo mm. thĩna ũrĩa ũgacoka rĩngĩ the mm. systems uh, ũguo nĩ wega moke marorwo mathimwo and after that tumenye specifically what kind of infection it is and then uh, makĩrigitwo ũrĩa gũbatiĩ eh, na he mũndũ ũngĩ ũrarĩkĩrio kiuga atĩ ndagĩtarĩ na magumo rĩega eh, ndĩrathiĩ thibitarĩ nderwo rĩ na cyst na ndĩ na thĩna wa kũgĩa ihu kana kuoha nda Eh, ingĩkorwo ngĩrigitwo atĩa cyst ndovire nĩ wĩigwo Mm. na kũrora rĩrĩa ũhoro wa ovarian cyst Mm, Ah, ah, haha nĩ harĩa itumbĩ rĩ- rĩkũraga Mm. kana rĩruhaga mm, no itumbĩ rĩrĩa rĩkarega kuma mm, thĩinĩ wa ovary mm, ah, ĩyo nĩyo cyst mm, Mangĩ- mangĩtuĩka rĩu nĩ matumbĩ ta merĩ matatũ mm. rĩu ĩgatuĩka kĩndũ gĩtaga polycystic Yeah. polycystic Mm.

Ũrĩa ndangĩhota gũthondeka matumbĩ noguo ndangĩhota kũnyita nda. Uh, however, mathĩna maya ma ovarian cyst uh, ona wĩimbo ũngĩ ta ũrĩa wa fibroids ona fibroids ũkoragwo wĩ wĩimbo no ũrĩkoragwo nyũngũ-inĩ ya mwana Ĩĩ. ici ciothe eh, eh, nĩ mathĩna mahotaga gũthondekwo nĩ kũrĩ ndawa iria ciĩkaga sucking ĩrĩa ya maĩ na rĩera rĩrĩa Ĩĩ. Ah, na moimbo marĩa makahota gũkiuma Mm. ah, baadaye

Ah, nĩ wega mũno nĩ wega mũno Joyce Mm. Mm. Okay, hai mutumia kana he mundu urorite daktari eh mwe baba no ena miaka mirongo itandatu na mugwanja na ni agitwo muno ni agitwo muno ni arthritis eh ati ahuthaga ahuthaga ocio kia na ndawa eh na ndawa ingĩ cia ruo nginya nginyagia rĩu gũtirĩ ũndũ ũracenjia

Ah, nĩ ndaugire nĩ ũkoragwo na irritants Mm. kana factors ah, iria irritateaga arthritis Ah, one of them Mhm. ah, ngiuga ũhoro wa kũndũ kwĩna rĩera ihehu Mhm. Ah, mũndũ wothe wĩ kana andũ andũ arĩa akũrũ especially me marĩa ah, me me kũndũ kũrĩa kwĩna rĩera ihehu Mhm. Ah, mũno mũno nĩ mageraga mathĩna maya ma ah, osteoarthritis Yeah. Ah, na nĩ ndaugire arthritis nĩ irigitagwo nĩ kũrĩ ndawa iria ah, ihũthĩkaga gwĩka atĩ gũthondeka arthritis kwa press nerves iria ah, na mũndũ ũrĩa akahota ah, gũgĩũka sawasawa Ah, thĩka tũtikoragwo na obici no atũcerere kũrĩa no atũcerere alpha Ah, alpha koragwo harĩa ken banko house

Ah, na ona partner wake onake ahote kũrigitwo Ĩĩ. Ah, by the way nĩ ngenaga mũno rĩrĩa andũ maroka gũtuona me ta partners Ĩĩ. Ona kwa mũthuri na athuri. mũtumia ona korwo ona korwo mũthuri nda- hatirĩ ũndũ ũraigua no Ĩĩ. wega mũno ah, kwa- kwa company mũtumia waku Mm. Ah, mathĩna maya ma infections Mm. mathĩna ma wagi wa ciana rĩrĩa andũ maroka me ta partners Mm. Ah, nĩ tũkenaga mũno na- na- na- na andũ acio makĩrigitwo Mhm.

Thank you mũno Mwangi, mm. ndakena mũno tondũ wa gũcoka kũndũ gũkũ mm. uh, Alpha Health mm. uh, tũkoragwo harĩa Ken Banko House. Ken Banko House nĩ harĩa kwĩna Afya Center. Wĩ harĩa Afya Center no ũtũhũrĩre thimũ uh, na nĩ ũkũhota kuona uh, ũrigiti wa maũndũ maya mothe ona mathĩna mangĩ mangĩkorwo magĩgũthumbũra harĩa mũciĩ uh, nĩ tũhotaga kana nĩ tũkoragwo tũkĩmarigita

gĩboko gĩboko ithathatũ atĩ gĩboko mũgwanja ithatũ inya gĩboko gĩboko ithano gĩboko gĩboko ithathatũ ndagĩtarĩ Ĩĩ. nĩ tũrĩ kĩo kĩa mũico Ah, niĩ ngwenda kwĩra andũ menderee na kũrora ũhoro wa hygiene Mhm. na ũhoro wa gwĩthamba moko mũtũgire gwĩthamba moko to gwĩthamba moko tu Ĩĩ. Ah, tukiuga andũ mahũthĩre thabuni Mhm. ndathomithirie ngiuga atĩ plasmids Mhm. kana viruses iria Mhm. generally ikoragwo na lipid membrane Mhm.

Gikuyu TV, Mururi wa